Muarnya aku ai. Iih, kaya apa habar kakawananku di sana? Iih, puasanya pang kaya apa? Ada kan nang pacah sudah? Bang, ulun kadada puasa bang ai. Ayuh ha, ai, paham haja tu jua. Kada tapi pamuasa pasukan troy kan. Iih. Tapi kawan ai di sini ah, aku handak menyampaikan ah, apa yo leh kadada ai nah. Iih, kada napa ku sampaikan. Kita langsung menuju ke videonya ja lah. Iih, kada usah banyak pandir aku tahu bubuhan ikam bang. Kami lapar bang ai puasa siang tadi jadi malamnya handak hiburan bang ai. Hiih nyaman himbah nih kami handak mawarung bang ai kajung kajung nah kajung ayuha dah let's go. Iwak sapat iwak papuyu. Mun ikam latat kada payu. Ku balas pantun ikam nah. Iwak sapat iwak papuyu walaupun kami latat tapi kami katurunan payu nah kawan apa lagi ikam man jago manggelam. Kadada nang kawa mambuktiakannya kawan ai katurunan payu jar tu pandir wara iwak sapat iwak papuyu biarpun latat.

Iih itu kawan ai apa yo termasuk kelebihan ja jua. Iih bagi bubuhanmu nih bang kami ulun nih bang ai kada bungas bang ai kada papa. Bang ulun nih bang ai tapi panduitan bang ai kada papa. Bang butuh ulun ganal bang ai nah itu barang andalanmu ya kalo. Iih bibinan pa ada ja jua nang mancari nang itu tuh.

Sekian kembali ke studio. Iya inggih amin amin kami baharapai jua iih mudahan ampih banjir nyaman pian kawa manurih iih nang mudilnya gara gara banjir tahalang usahanya mudahan lakas ampih banjirnya supaya lancar pulang usahanya ya kalo lih han inggih kita baharapai bartahan disini.

Ah likahi jua, pian kaya diundaki urang wara. Hiih. Jaka bujur urang tu katuju lawan pian katuju ai lucu-lucunya. Hiih, salajur mahuluti jua. Hiih. Kenapa likahi, ayu hakaya mudahan pian sehat tarus lah. Nah.

lupa bagaimana cara menghargai iya kebanyakan lakian memang kaitu kam iih tuhuk banar dahulu mandapatakan bibinian pas sudah dapat disiasiakan iih bibinian jua ngalih banar didapat pas sudah dapat sayang banar nya lalakian han nya mudi mudi kaitu tu kam kawan ai makanya gasan lalakian atau bibinian saling mengerti aja gasan lalakian jua jangan nang modelnya pas sudah dapat lakas puas. Iih. Han, gasan bibinan ja jangan talalu batingkah pas diparaki. Ha, jadi nyaman kaitu nah. Iih, pas ukantroi payu jua dapat nya. Huhuh. Satu kata lah gasan bebuhan supir angkut terus tampulu ada muatan. Nah imbah am tu. Iih. Nih mahir disinggahi buhan supir kan kaitu ai. Ya, Pir ai, singgahi Pir ai. Iih.

Humm. Tapi kalu misalnya ikam suah haja jua mancucuk urang jangan baharap nang baik kawan ai. Iih. Han, aku mohon maaf pang bapandir ni nini. Maksudnya sasuaiakan lawan kaadaan saurang jua. Saurang macal handak mancari binian nang ukti-uktian tu kada cucuk ngarannya. Iih, baik haja pang jua misalnya handak mancari nang tabaik tuh. Cuman sadar diri saurang. Iih. Caka nang baik banar. Apa sih napa ka aja kakanak nih. Nah ngini mahuluakan nah. Iih bah iya am.

Ayu ha situ. Hum. Mun kawa bulu bulu butuh mun ya samer jua. Hiih. Mun kayakan kena nah video. Amun ku reaction. Ini baju putih kawan ai nah jangan sampai lolos ya kalo. Hiih. Manis banar ya. Pasukan Troya ni katuju banar malihat, imbah nonton video ni langsung mencari itu, nih aku carii ha nah jar napa ID nya ID nya, carii ha situ kuat kuat, munnya handak jua saurang. Tungau adalah nggak ada sayang di sini cuma ada halimanyar sama lipas aja halimanyar tungau di di kalimantan nggak ada adanya halimanyar.

Oh shit. Nah, ini kawan Nabi nanya high class bener bibinian kayak ini. Ih, kada cocok lawan kita nang anak-anak bawahan kayak itu tuh ya kalau lih. Kita cari nang bubuhan nang warung Jablay aja ya kalo. Kadinginan ja adingnya, inggih. Peluk ka ding, han. Peluk-peluk, tempiling biniku ni di sana. Bungas banar kawan ai. Coba kita ulangi nah. Asli terpana kami itu nah dapatnya. Nah ngini sempurna kawan ai. Oh my baningnya barang ha. Numa ai ha. Sekali berpindah ya ti. Mm, kada kada ngalang-alang lagi nang keluar ya ti. Mm. Aduh hai ha aku asa berimaris sama lihat nah. Dar ja timbak patir tu ikam. Am ai lih, efek terlalu rancak sendiri tu. Humm kipas angin jadi baper inya ba baarah ka saurang kaya itu nah. Mani napa jua ai mbah am nah. Hah. Kancangi salawar siap siap bos ai. Kada tahan aku kawan ai ngini, hiih. Stomat ja langsung ta anu tu, setacerot.

Ini nih kam nang maikuti tren-tren kena biloda ampih trennya ampih jua iih jadi mudelnya kakanakan wahini tuh kada terlalu berkarakter inya iih mengikuti tren aja. Tapi bagus haja pang jua lah. Iih, aku kadada handak nang mamusuhi bubuhanmu bagus haja mangikuti trend tu supaya kekinian. Yah am bae lagi. Nih paman pintul jua kanapa nah. Pian paman pintul awas ha bila nang kada mangaruan lah. Anak di sini, mari kita bakumpul makan pintul paman, asli urang amun ta yo yo yo. Paman ni nyaman banar ditunjul ka sungai tu nyaman larut paman ai pian lawan nang.

Banjar dasar bubuhannya bungas-bungas bos ai, iih jadi kita bangga lah kawan jadi urang banjar nih karna terkenal bungas-bungas kaitu nah, iih cuman sumbung-sumbung jua han, iih itu tu masalahnya. Kawan lah jadi kita sudah nonton videonya kawan apabila kalian terhibur dan yes ee kena apa lagi ku sampaikan dah ku tampari kah buat mu kada lah begayaan aja kawan nah, eh masa aku manampari bubuhanmu nang adalah duitku. Hei bubuhanmu tu laksana duitku kawan ai. Mun kada bubuhanmu nang manggaji aku siapa lagi. Hii kan bubuhanmu yang nontoni tih. Ku hiran jua kanapa bubuhanmu katuju banar nontoni orang nonton video. Han. Hii. Tapi bang rami bang ai hiburan bang ai. Yo hadah. Hii terima kasih lah yang sudah nonton nih. Jangan lupa like, comment dan subscribe Kahfi Official channel kita bertahan channel Banua Taiman ini. Ini kawan ai kenapa aku nyambat channel kita bertahan karena ini channel kita bertahan memang.

Buhan mau mawarung, mawarung silahkan nah. Banonton ni nyaman banar mawarung kan. Udah mulai ada kajung balir.